va khensa ku va mi pfulele chanele ya matimba ya Emmanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na tichanele letin'wana la ku khumba mhaka yin'wanyana leyiwani red room red house rifumo ra ngati lava va yaka aka lavo tatisa rifumo etin'angeni to karhi. or ka maporofita yo karhi lava ngetelelaka vanhu ro fuma or va va nyikaka tihlahla hikuva va va byela ku hayi tirhisani ngati yo karhi ya xiharhi xo karhi or ngati ya xaka ra n'wina or ya manimani or ya yini ku na leswiya swa ku xana loko i kha i tirhisa swilo leswiyani loko ku ri ke ni munhu loyi i nga ya eka yena a ya ku endlela swilo leswaku swilo leswiya swi kota ku famba kahle, munhu luya loko o pfuka nampundzu a lovile, swilo leswiya swa n'wi landza munhu luya ke? Or munhu luya loko hosi yo n'wi hleketa a ya a muya wu nga vuyi a ya tlela vurhongo lebyikulu, swa n'wi landza munhu luya ke? Laha ndzi vulavula hi yini? ndzi vulavula hi tona tin'anga teto or vanhu valavo. A hi nge ni ye en'angeni n'anga ya mina leyi nga ni nyika rifuwo ivi yi lova, loko yi lova n'anga liya na swilo swa mina swi hangalaka. Swi ya hi ku i ye eka n'anga yo yihi or n'anga yeleyo a ni tin'anga tin'wani ti mi nyika swipimelo ku okay loko no lova mina swilo leswiya swi ta ni landza kumbe loko no lova swilo leswiya swi nge ni landza. va mi nyika swilo swo karhi leswi n'wina mi faneleke mi swi tirhisa. A hi nge xikombiso a ku byela a ku n'hweti na n'hweti kumbe lembe na lembe i fanele i ta i ta tatisa rifuwo leriya le ka yena. Ivi a ku swi nge ku langa or swi ta ku langa. A ni ku na leswiya swa ku na le mitini swi kona ka mindyangu yo karhi va ku mufi i famba na swa yena mara kun'wanyani mufi a nga fambi na swa yena loko o va a siyile swileriso ku ri hayi risimu ra muti lowuwani loko se ni fambile mi ri endlisa so kun'wanyani ku phahliwa lembe na lembe kun'wanyana n'hweti na n'hweti naswona leswiya swi tano. Naswona leswi a swi tano, swi nga tshama swin'wanyana swi nga tshami swi ta ya hi ku munhu luya leswi a nga ku nyika swona ku i kota ku kurisa risimu ra wena i va a ku nyike yini. Hikuva a ni van'wanyani va ta hi byela ku hayi loko hi ya le hi fanele hi tshama hi ta hi ta hi ta pfuxeta lembe na lembe. van'wanyani loko hi ya le a ku pfuxetiwi loko a za a ku tlhavela eku tlhaverini i ta tshama naswona vutomi bya wena hinkwabyo ze i ya kwihi i ya muya wu nga vuyi na wena ivi loko i famba i lova ivi vana na vona va sala va hlupheka hikuva ri mufi i fambe na swa yena kambe van'wanyani a swi tano va ta komba vana ku hayi a ni hamba ni ya ka n'anga yo karhi vana va mina ku rifuwo leriwani ri kota ku tala ri ya mahlweni mi hamba mi ya kona. kumbe n'anga liya yi nga lova yi te hi hamba hi swi endlisa leswi swa rifumo ra hina se naswona swi tano leswiya swa le red room red house ku na swipimelo sweswo swa ku hayi swa famba kumbe a swi fambi loko munhu luya a ku nyike risimu leriya a ku nyike rona dankie.